Hello, ka hming chu Christabel Khiangte a ni. Rual u lam ten min hriat theih dan tur chu ka pa hi KC Lalvawnga Retired IFS a ni a. Ziak lam a tui mi chuan Zikpuipa tia in hriat thin kha a ni. A fa naupang ber ka ni a, US-a pasal fanau neiin ka awm mek a ni. Ka pasal Glenn Coraza nen hian kum sawmhnih leh pasarih chuang in nei tawhin fapa tlangval pathum Christopher, Isaac leh Joshua te kan nei a ni. Tunah hian SIM International Office-ah Relationship Development Director hna ka chelh mek a ni. SIM hi Global Mission Agency pakhat a ni a, kum za sum hnih leh pakua laia upa tawh a ni. Khawvel hmun hrang hrangah ram samsarih aia tamah Kohhran nena tangkawpin SIM hian missionary sanghnih aia tam vel an tir mek a. Heng missionary zingah hian Mizo missionary sawmhnih vel lai an tel ve ni. Kenya ah te, Ghana ah te, Bolivia ah te, Thailand leh ram thenkhat restricted area kan ti ah hianin an an thawk mek a ni Mizo Zofa te missionary hi. Pathianin. Mizo te hi ram thar rawngbawlna ah hian min duhsak bik hle niin a lang ka ti ke chuan SIM chhunga ram hrang hranga Zofa missionary an telna ah te hian Zofa missionary te hian duhsak leh ngainat an hlawh in Pathian ram tan an thawk hlawk thin hle a ni ka hmuh dan ah chuan. SIM a ka thawh hnu hian Mizo Zofa te hian hnam hrang hrang zingah Pathianin min duhsak zia te hmu tamin keimah ngei pawh hian ka tawng tam hle in ka hria. Entir nan SIM a one hundred and twenty fifth anniversary lawm a nih dawn khanin, SIM committee pakhatin hla ziak turin min ruat a, hymn writers, song writers Nashville a mi te nen thawk hovin music te ka siam a, South Africa kan Global Assembly ah Mizo hmeichhia Venghlui nu hian kha hla kan phuah ho kha ka sa a, SIM representative ram hrang hranga mite hmaah ka present a ni. He hla hi Puma Vuanan Mizo tawngin min lehsak a, Mizo tawng ngatin ka sa bawk a ni. Ka sawi tum ber chu Mizo te hi Pathian hian Global Missions ah hian min hman a duh hle niin ka hria. Ka naupan lai khanin ka pain min hrilh thin chu Pathianin Mizo te hi a bik takin min ko a, umm, khawvel hian engtik hunah emaw chuan Mizo te hi min la hriain khawvel ram hrang hranga Pathian rang, Pathian ram rawngbawlnaah pawh Nasa takin nghawng a kan la nei dawn a ni. Hei hi kan fel vang ni lovin Lalpain min thlan vang a ni. Tunah hianin Lalpa hianin ama thu nen min sawm a ni. Kha kha ka pain a ti thin. Nineteen ninety nine daih tawh khan tum khat chu Devotions ka neih lai khan Lalpain Vision min pe a ni. Chu Vision ah chuan Light House, Light House, chu chu a awm zia chu lawnga zin lawnga zin mi ten kawng kawhhmuh tu eng an dah thin hi ka lo hmu a. North East India atang hian a lo eng lian tial tial a. Kan en chian leh deuh chuanin Mizoram chung atanga lo eng hi ni. Chu Light House atanga eng lo chhuak chuan Mizoram chhim lam atanga a chhun tanin Bangladesh ah te chuan India ram ah te, chutah Nepal te, Sikkim ah te, Bhutan ah te, China ram ah te leh Burma ah te a lo eng a lo eng zel in a lo lian telh telh a, khawvel hi chu light house eng chuan a lo tuam chhuak ta a ni. Mak ka ti khawp mai a, a awmzia kha Lalpa ka zawt nghal a. Lalpa'n min hriat tir chu ama amah leh a chanchin tha eng kal tlangin, kal tlangin sorry um Mizote hian khawvel kan kan nghawr nghing dawn a ni. Amah erawh chu min kohna hi thil awlsam tak a ni dawn lo, a ti a ni. Pathianin Zofate hi talent tam tak min pe a, a huhoa chen thiam dan te, inngaihsak thiam dan te, inhmangaih thiam dan te min zirtir a, hei hi khawvel kan la zirtir dawn a ni. Umm he vision Lalpa'n min pek hnu hian Tihngaihna kha ka hre si lo va, nineteen ninety nine ah kan ngaih tawh a, mahse two thousand kum khan SIM International ah hian appointment ka va siam tawp a, ka va leng lut ve rawi a ni. Chuti laia Deputy Director chu ka vision chu ka va share a, lehzo fate kan awm tih ka hre la. A ni lah chuanin a lo proposal i nei mi, project i nei nge, eng nge i plan te min lo ti a, a tih ngaihna pawh kha ka hre lo a, khati laiah kha chuan mahse ka vision kha ka rawn hrilh duh che a ni, ka rawn ti ringawt a. Chumi Director chuan khami ni atanga kum ruk liam hnu kha keipawn kan inbiakna ka theihnghilh daih tawh hnu khanin chu Deputy Director chuanin min rawn bia a. Christabel, tu tukinah ka tawngtai laiin Pathianin kan meeting kha min rawn hriat nawn tir leh a. Umm kan theihkilh vek tawh ania kha ti lai chuanin thil pakhat ka hrilh duh che chu hei Shillong ah SIM North East India Office kan hawng dawn naktuk ah Mizo Pastor te nen kan inhmu dawn a rawn ti hlawl mai a. Hei bakah hianin two thousand sixteen ah khanin SIM International Office ah bawk hian hna ka hmu a ni. Hemi hna hi ka la thawk zel a ni. Han ngaihtuah chian hianin a mak ka ti. A bik takin tunah Lalpan SIM International Office a thawhna min pek te, SIM a Mizo Missionaries te Global Missions atana Mizoram Presbyterian Kohhran ten, Mizoram Baptist Kohhran ten, umm, Lairam Isua Krista Baptist Kohhran te leh Evangelical Church of Maraland ten an ah an tir han hmuh te hianin Pathian hi a thutiam ah a rinawmzia a langin ka hria. Ka hriatthiam ve dan chuan Mizo te tan hian umm Pathianin rawngbawlna zau zawk kawng a hawng chho mek a ni. Tuna SIM leh Kohhran tangkawpin Missionary an tirh hi a bul tanna chauh a ni. Hei hi a niin ka hre tlat mai ni. Hei aia nasa zawk hian Pathianin Zofate hi min la hmang dawn chauh niin ka hria. How exciting! Umm, hei hi min sawm a nih Lalpain. Zohnahthlak cable network ten Global Missions atana nasa taka tawngtaina nen theihtawp min lo chhuahpui thin avangte, Tun tuma hun min lo pek avang te hian inchungah leh Pathian chungah lawmthu ka sawi duh a ni. Ni e, ZCN in inthupui kalpui angin Mizo te hi khawi hmun emaw khawi ramah pawh awm ila Pathian hian min hmang duhin a hman theih a kan awm phawt chuan, Pathianin Zofa te kal tlang hian mite tana chhandamna leh a ropuina a puang zel ang tih hi ka ring tlat a ni. Ok, Lalpan malsawm tek chu rawh se.